Iawn, yn y fideo yma, yn y fideo yma, in this video, uh, uned 26, dych chi'n mynd i, you're going to revise uh, my, the, and your, the, um, as well as learn how to say his, hers, ours and theirs. Whew, llawer, iawn? Felly, gyda i ddechrau, i ddechrau to begin with, drill 1, Dyn ni'n adolygu, adolygu, revise, dy a fy. Dy, yo a fy, my. Iawn? Um, in Unit 20, you learned how to say my, fy, and something, your something. Iawn? Er enghraifft, fy. Iawn? Fy. Um, er enghraifft. Sam Sam. Sam yw fy mhartner i. Sam yw fy mhartner i. Sam. My partner's name is Sam. Iawn? Sam yw fy mhartner i. Iawn? Sam yw enw fy mhartner i. Fy mhartner i. Notice the nice treiglad trwynol. Dych chi'n cofio treiglad trwynol? O, hyfryd. Iawn? A wedyn, gyda'r dy, pa dreiglad sydd ar ôl dy? What mutations after dy? Meddal, soft, iawn? D. Um, coch yw lliw dy gar di. Coch yw lliw dy gar di. Is red the colour of your car? Coch yw lliw dy gar di. Iawn? Felly, coch yw lliw dy gar di. Iawn? So notice that C for cars turned to gar. Iawn? Hapus? Dwi'n gobeithio. Ia? Felly, i ddechrau, to begin this unit, dyn ni'n mynd i adolygu'r dy a fy. Ia? Felly, dych chi'n barod? Gwrandewch, gwrandewch, listen. Ail adroddwch, ail adroddwch, repeat, a chyfieithwch, translate. Iawn? Um, dych chi'n cofio sut i ddweud favourite? Hoff. Hoff. Iawn, hoff. A dych chi'n cofio sut i ddweud food? Beth yw food yn Gymraeg? Bwyd. Wrth gwrs, bwyd. Ia? Bwyd. Felly, cwestiwn i chi. Beth yw dy hoff bwyd? What's your favourite food? Beth yw dy hoff fwyd di? Beth yw dy hoff fwy di? Beth yw dy hoff fwy di? What's your favourite food? Beth yw dy hoff fwyd di? Da iawn. Beth yw dy hoff bwyd di? Da iawn. Gwych. Ww. Mae llawer yn cytuno lot o grif yn hyn dwi'n credu. Iawn. Pizza yw fy hoff fwyd i. Pizza yw fy hoff fwyd i.

Pizza yw fy hoff fwyd i. Da iawn, da iawn. Pizza yw fy hoff fwyd i. Notice again, mae treiglad meddal after hoff. Hoff causes a treiglad meddal, but don't worry if you not sure what causes what mutation, just ail y droddwch, repeat, iawn. Pizza yw fy hoff fwyd i. Gwych. Nawr te, beth yw uh, a drink? Dych chi'n cofio a drink?

Beth yw dy hoff ddiodi? Da iawn. Beth yw dy hoff ddiodi? Beth yw dy hoff ddiod di? Da iawn. O, nawr, coffi. Coffi yw fy hoff ddiod i. Coffi yw fy hoff ddiod i. Coffi is my favourite drink. Coffi yw fy hoff ddiod i. Coffi yw fy hoff ddiod i. Coffi yw fy hoff ddiod i. Coffee is my favourite drink. Coffi yw fy hoff ddiodi. Da iawn. Coffi yw fy hoff ddiodi. Gwych. Nawr, beth yw

Beth yw dy hoff lyfr di? What's your favourite book? Beth yw dy hoff lyfr di? Da iawn. Beth yw dy hoff lyfr di? O, wrth gwrs, dim bias nawr, wrth gwrs, iawn.

The Mynediad Course Book is my favourite book. Y Cwrs Mynediad yw fy hoff lyfr i. Da iawn. Y Cwrs Mynediad yw fy hoff lyfr i. Gwych. Nawr te, beth yw ffilm yn Gymraeg? Take a wild guess. Ffilm yn Gymraeg yw ffilm.

Batman yw fy hoff ffilm i. Batman is my favourite film. Batman yw fy hoff ffilm i. Da iawn. Batman yw fy hoff ffilm i. Gwych. Nawr te, da iawn chi. Chi wedi gwneud yn dda, you've done well there, revising your do's and your verse. Gwych, da iawn. Nawr, dyn ni'n symud, dyn ni'n symud ymlaen, we're moving on to a e, his, a e. Iawn? Ar ôl a, mae treiglad meddal as a soft mutation. Iawn, felly, os ydych chi'n cofio, if you remember, great. Os na, if not, peidiwch o becso, eto, gwrandewch, gwrandewch, Ail-adroddwch, ail-adroddwch, repeat a chyfieithwch, translate os gwelwch yn dda. Iawn, felly beth yw ticket yn Gymraeg? Ticket. Tocyn. Tocyn. Tocyn. Iawn? Felly, i ddweud his ticket, dyn ni'n dweud ei docyn e. Ei docyn e. Ei docyn e. Ei docyn e. His ticket. Ei docyn e. Da iawn. Ei docyn e. Felly treiglad meddal, soft mutation ar ôl y e. Iawn? So dylun dilyn y patrwm, the following the pattern. Iawn? Beth yw e drink? Diod. Diod. Ei ddiod e! Ei ddiod e! His drink. Ei ddiod e! Ei ddiod e! Ei ddiod e! His drink. Ei ddiod e! Da iawn. Ei ddiod e. Gwych. Beth yw a book? Dyn ni newydd wneud e, we've just done it. Iawn, a book yw llyfr. Llyfr. Ei lyfr e. His book. Ei lyfr e. Ei lyfr e. Ei lyfr e. His book. Ei lyfr e. Da iawn. Gwych. Ei lyfr e. So dropped an L. Da iawn. Gwych. Nesaf. O, mae hwn yn anodd. Beth yw ca yn Gymraeg? Ca. Car. Wrth gwrs. Car. Iawn, car. Peidiwch o becso if you can't roll your R's, iawn? Just car, iawn? Car. Felly, ei gar e, ei gar e, his car, ei gar e. Ei gar e. Ei gar e. His car. Ei gar e. Da iawn. Ei gar e. Gwych. Nesaf, wp, days, beth yw, beth yw bed? Beth yw bed yn Gymraeg? Gwely. Gwely. You might say gwely, depending what side of the M4 dych chi'n byw, iawn? Gwely, gwely. Dwi'n dwi, dweud gwely, iawn? Gwely. Felly, ei wely e.

Ei faneg e, da iawn, ei faneg e, gwych. Beth yw paper? Papur, papur, papur. Ei bapur e, his paper, ei bapur e. Ei bapur e. Ei bapur e. His paper. Ei bapur e. Da iawn. Ei bapur e. Gwych. Beth yw bike yn Gymraeg? Bike. Wrth gwrs, yw beic. Beic. Iawn? Ei feice. Ei feice. Ei feice. Ei feic e. His bike. Ei feic e. Da iawn. Ei feic e. Gwych. Da iawn chi. Da iawn. Un ar ôl for his. Iawn, un ar ôl. Beth yw, whoops, a list? Beth yw a list? Rhestr, fel rhestr siopa, rhestr, iawn? Ei rhestr e.

Ei restr e. Da iawn. Ei restr e. Mae'r hy wedi mynd. Ei restr e. Gwych! Da iawn chi, ardderchog. Felly, gyda'r his, ei, e, mae treiglad meddal. Nesaf, dyn ni'n edrych ar her. Iawn? Her yw ei, hi. Felly mae'n neis i gofio, it's nice to remember, ei is the same as his, iawn, ond mae just hi ar ôl, iawn? Ond, ond, mae treiglad gwahanol, mae treiglad gwahanol. There's a different mutation, so we can tell the difference between his and hers, iawn? Um, mae treiglad llais nawr. Mae treiglad llais yn aspirate mutation. Llais sounds like your voice,

Her ticket. Ei thocyn hi. Da iawn. Ei thocyn hi. So that t now wrth gwrs to th. Iawn? Da iawn. Nesaf, chi'n cofio e drink? E drink yw diod. Diod, diod. Ei diod hi. Ei diod hi. Her drink, ei diod hi. Ei diod hi. Ei diod hi. Her drink. Ei diod hi. Da iawn. Da chi'n gweld, you can see, diod just stays the same achos it doesn't start with TCP. Gwych. Iawn. Oops. Beth yw y book? Book wrth gwrs yw llyfr, llyfr, ei, ei llyfr hi, ei llyfr hi, her book, ei llyfr hi. Ei llyfr hi. Ei llyfr hi. Her book. Ei llyfr hi. Da iawn. Ei llyfr hi eto, dim newid. Iawn? Beth yw y ca? Ca yw car. Car, nawr gwrandewch, gwrandewch. Ei char hi. Ei char hi, her ca, ei char hi. Ei char hi. Ei char hi. Her car. Ei char hi. Da iawn. Ei char hi. Da iawn. Beth yw bed? Bed yw gwely. Gwely. Gwely. Gwely. Iawn. Ei gwely hi. Ei gwely hi. Her bed. Ei gwely hi. Ei gwely hi. Ei gwely hi. Her bed. Ei gwely hi. Da iawn. Ei gwely hi. Nawr beth oedd y glyf, e glyf, i? Maneg, maneg, maneg. Ei maneg hi, ei maneg hi. Her glove, ei maneg hi. Ei maneg hi. Ei maneg hi. Her glove. Ei maneg hi. Da iawn. Ei maneg hi. Beth oedd paper? Paper yn Gymraeg. Papur. Papur. Gwrandewch. Ei phapur hi. Ei phapur hi. Her paper. Ei phapur hi. Ei phapur hi. Ei phapur hi. Her paper. Ei phapur hi. Da iawn. Ei phapur hi. Beth oedd bike? Bike wrth gwrs yw beic, beic, ei beic hi, ei beic hi, her bike, ei beic hi. Ei beic hi. Ei beic hi. Her bike. Ei beic hi. Da iawn. Ei beic hi. Beth yw y list? Rhestr. Rhestr. Rhestr. Ei rhestr hi. Ei rhestr hi. Her list. Ei rhestr hi. Ei rhestr hi. Ei rhestr hi. Her list. Ei rhestr hi. Da iawn. Ei rhestr hi. Nawr, yn olaf iawn, beth yw name? Name. Chi'n gwybod wrth gwrs, iawn, enw, enw. Nawr mae enw'n dechrau gyda vowel. Mae rhywbeth yn digwydd, something happens to um, names beginning with vowels after um, her, ei, Iawn? Mae hy o'i flan nhw. We get a H in front of them. Felly gwrandewch. Ei henw hi. Ei henw hi. Her name. Ei henw hi. Ei henw hi. Ei henw hi. Her name. Ei henw hi. Da iawn. Ei henw hi. Gwych! Da iawn chi. Da iawn. Felly, mae doi i fynd. Two to go, iawn. Mae gyda ni ywa nesa. Ein. Trill pedwar yw ein, iawn. Dych chi'n gwybod siwrd i ddweud, do you know how to say, the house is old. The house is old. Mae'r tŷ yn hen. Mae'r tŷ yn hen. This does include, oh well, just test you before we get started, yeah? Uh, felly, mae'r tŷ yn hen. The house is old. Mae'r tŷ yn hen. Ond, os dyn ni'n moyn dweud our house is old, iawn, dyn ni'n dweud mae ein tŷ ni'n hen. Eto, mae ein tŷ ni'n hen.

Ni'n, is ei awyr iawn, mae ein tîn ni'n hen. Nawr, sut ydych chi'n dweud, the house is modern. The house is modern. Mae'r tŷ yn fodern. Mae'r tŷ yn fodern. Iawn, mae'r tŷ yn fodern.

Our house is modern. Mae ein tŷ ni'n fodern. Da iawn. Mae ein tŷ ni'n fodern. Gwych. Iawn. Beth yw the car is old? The car is old. Mae'r car yn hen. Mae'r car yn hen. Mae'r car yn hen.

Mae ein car ni'n hen. Da iawn. Mae ein car ni'n hen. Gwych. So cofiwch hwnna. Mae ein car ni'n hen. Iawn, hen yw old, beth yw new? Nawr, new. New yw newydd, yn dyfa. Felly, the car is new, Mae'r car yn newydd. Mae'r car yn newydd. Mae'r car yn newydd. Ond our car is new. Mae ein car ni'n newydd. Mae ein car ni'n newydd. Our car is new. Mae ein car ni'n newydd. Mae ein car ni'n newydd. Mae ein car ni'n newydd. Our car is new. Mae ein car ni'n newydd. Gwych. Mae ein car ni'n newydd. Da iawn chi, da iawn. Felly oedd hwnna'n neis, doedd dim treiglo fyna, there was no mutating fe, ond oedd e. Iawn, felly ein is our, iawn, ein yw our, a wedyn ei, nhw, is theia, ei, nhw. So dyn ni'n defnyddio, we're using the same patterns nawr, so ceisiwch cofio, try and remember what the basic patterns are, and we're going to use our in the same context, iawn? Felly, beth yw, chi'n cofio nawr, uh, the house is old, house is old, mae'r tŷ yn hen, mae'r tŷ yn hen, ynddo fe? Mae'r tŷ yn hen, iawn? Ond if we want to say uh, their house is old, mae ei tŷ nhw'n hen, mae ei tŷ nhw'n hen. Their house is old. Mae ei tŷ nhw'n hen. Mae eu tŷ nhw'n hen. Mae eu tŷ nhw'n hen. Their house is old. Mae eu tŷ nhw'n hen. Da iawn. Mae eu tŷ nhw'n hen. Notice the sound of that A. Mae'n swnio, mae'n swnio. It sounds like the EI from his or hers, ond dwi. E? In the south it sounds the same. Iawn? Mae eu tŷ nhw'n hen. Iawn. The, um, the house is modern. Mae'r tŷ yn fodern. Mae'r tŷ yn fodern. Iawn? Mae'r tŷ yn fodern. Iawn? Felly mae eu tŷ nhw'n fodern. Mae eu tŷ nhw'n fodern. Their house is modern. Mae eu tŷ nhw'n fodern. Mae eu tŷ nhw'n fodern. Mae eu tŷ nhw'n fodern. Their house is modern. Mae eu tŷ nhw'n fodern. Da iawn. Mae eu tŷ nhw'n fodern. Gwych. Chi'n cofio um, the car is old?

Mae eu car nhw'n hen. Da iawn, mae eu car nhw'n hen. Da iawn, da iawn. Nawr, beth yw um, the car is new? Mae'r car yn newydd. Mae'r car yn newydd. Mae'r car yn newydd. Ond, their car is new. Mae eu car nhw newydd. Mae eu car nhw newydd. Their car is new. Mae eu car nhw newydd. Mae eu car nhw'n newydd. Mae eu car nhw'n newydd. My their car is new. Mae eu car nhw'n newydd. Da iawn. Mae eu car nhw'n newydd. Mae eu car nhw'n newydd. Gwych. Da iawn chi, wir. Da iawn, da iawn, da iawn. So dych chi wedi wneud y driliau i gyd. You've done all of the drills am uned 26. Da iawn chi, da. Nawr, dych chi'n gallu siarad, you can talk about my, fy,

Mae'n un eitha syml iawn. Uh, mine are always nasal, yours and his are soft, hers have aspirations, and all the rest do not. You see that sometimes all the rest do not do are not, ond mae gyd yr un peth, iawn? Felly, ceisiwch cofio hwnna. Make a note of it os da chi'n moyn, iawn?